Piştî ji malê derketim. Min îda cîranên xwe jî pîroz kir. Li hemû malan şahî û xweşî hebû. Îro roj roja laqî bûna yar û hevalan bû. Di taxa me de maleke ye, ji mala me dûr dikeve. Kî ne, çi dikin nizanim. Ji ber ku dûr bû heya vêga ez neçûbûm vê malê. Min dilê xwe de got, Îro ez ê herim vê malê jî. Dema min li min derî da, hermeteka şêst salî derî vekir. Serê xwe qet hilneda û bi dengekî şewat ji min re got, Tu bi xêr û ser çav hatî? Min ji sûretê wê fêm kir ku pêşiya vêga zaf giriya ye. Piştî çû ji bo min şekirê îdê anî. Ev car serê xwe hilda û li min mêze kir. Çawa min dît xwe negirt. Wek şirik ji çavên wê heztir hatin xwarê. Min bi meraq jê re got, Îro îd e, Şahî û xweşiye. Roja wesla Hebîb e. Her kes bi laqîbûna hezkiriyên xwe seîd e. Lê ez li te dinêrim ku kêfxweşî di rûyê te de naxuye. Bawerim derdeke te heye. Wextê te derî vekir, mij dengê te fêm kir Ku derdê te gelek mezin e. Dema te sûretê min dît, te xwe negirt. Stêrkên te hatin xwarê. Gelo çima? Dayikê bi girîn got, Lawê min, derdê min giran û birîna min kûr e. Roja Îdê birîna min nû dibe. Bi dîtina te derd û keserê min zêde kir. Mixabin ez nikarim derdê xwe ji te re bibêjim. Min jê re got, Heyra walla heya tu qala derdê xwe nekî, ez ji vê derê gavek navêjim. Got, Heyra baş e, ez ê ji te re bêjim, lê tu nikarî fêm bikî. Min jê re got, Kerem ke, ez godarî dikim. Got, Lawê min, ez ji yarê xwe dûr ketime. Erê îd e lê ji bo min şahî gelek bi îd e. Roja îd tê birînê min xwe nû dikin. Derdê min giran dibe. Lewra mirin ketiye nav bera min û kezeba min. Dema îd tê ez dikevim oda xwe bi saetan digrîm. Bi stêrkên çavê xwe dikarim baxçeyê we av bidim. Heya li vê dinyayê bim îd li min heram be. Heram e ji we. Ez lêviya Melkemot im, hêviya min ew e. Tenê ew dikare derdê min derman bike. Piştî vê bersivê ez jî gelek hestiyar bûm û min jê re got, Mesele çi ye ka ji kerema xwe delal îzah bike? Got, Lawê min, pêşiya çil sal xwedê lawikek da min. Min navê wî danî Kerem. Kerem ji bo min kerema Xwedê bû. Wekî navê xwe xweşik bû. Perçeyek ji min bû. Kezeb bû. Dil bû. Aramiya ruhê min bû. Delal, dîndar û zîrek bû. Bi merhemet û bi şefqet bû. Bi kurtasî wek melek bû. Zor heft bela min neh me di nava xwe de wî hilgirt. Nêzî du sal jî şîrê min vexwar. Min wî perwerde û mezin kir. Rewşa me ya aboriyê gelek xira bû hingî. Me wî şand medresê, îcazet stand, dîplomayê lîseyê û zanîngehê jî ji derve vestand. Di hemû îmtîhanan de bi ser ket. Du sê sal meletî kir, paşî master kir û derbasî zanîngehê bû. Di wir bû mamoste. Me wî zewicand. Otomobîleke xweşik jê re stand. Ji zarokbûna xwe ve zehf, zehmet û eziyet kişandibû. Lê êdî dinya jê re bû wek cenet. Yekê wisa dilxwaz, Qenc û şîrîn bû. Her kes jê hez dikir. Înca birayê hêja. Rojekî kezeb û rihê min Kerem karên xwe li zanîngehê xilas kir. Li ereba xwe siwar bû qena were malê. Wextê serê ereba xwe ji deriyê zanîngehê derxixi Ji alî çepê ve erebeyeka din bi suret li ereba keremê min dide. Delalê dilê min bi giranî birîndar dibe. Piştî çendiyek li xwişxaneyê ruhê min ruhê xwe teslîmê Xwedayê Rehman dike. Ava duwazdeh sal e rehmet kiriye. Hêj birîna min sar nebûye. Rojên îdê ez wek roja ku miriye hestiyar dibim. Eîdê her kes bi hezkiriyên xwe kêfxweş û dilşad dibe, lê ez ji hesreta kurê xwe daxîdar dibim. Kurê min bi emrê xwe wek te bû û dişibe te. Dema min rûyê te dît, dilê min zehftir şewitî û kezeba min piritî. Di vê navbênê de ew digirî û ez digirîm. Ez dibim wê demê erd û ezman digirî. Piştî girîna dayîkê Sekinî domand, Kurê min, tu kes nikare birîna min derman bike. Yê derdê kezebê nedîtibe min fêm nake. Min jê re got, Negirî dayê, negirî. Xwedayê mezin rehma xwe li kerem bike. Bi kerema xwe pê re muamele bike. Ruhê wî şad be. Bi izna Xwedê cî wî buhişt e. Jiyana dinyayê wisa ye. Bi keder û bi keser e, bi êş û bi jan e. Mirov hezar sal jî bijî dawiya wî mirin e. Xwedê heyat û jiyanê çêkiriye qena were xuyan ka kî çêtir karên qenc dike. Mirov ji bo mirinê hatiye xulqandin. Hinek zû hinek jî dereng koça dawî dikin. Ya muhîm ew e Ka Xwedê ji me razî bûye an na? Ku Rebê alemê razî be emrê mirov saniyek be jî bes e. Ji ber vê îmtîhana mezin sebir bike û ji ber kurê te gîşt Xwediyê xwe şikir bike. Erê lawê te bû, bi zahir tu Xwediyê wî bûyî lê bi heqîqet Xwediyê wî Xweda ye. Li batê bi emanet bû, Xwedê wî bir huzûra xwe. Rojekî em ê jî ruhê xwe teslîm bikin, em ê jî bigihîjin Reb û hizkiriyên xwe. Piştî van gotinên min bêhna dayikê ve bû û dilê wî aram bû. Ev car ji çavên wî stêrkên xweşî û aramiyê hatin xwarê. Berê xwe da min û got, Wey ez qurbana Xwedayê te bim. Te dilê min şa kir. Xwedê her tim bi te re be. Tu derdê kezebê nebînî Rabbî, tu û kurê min li axîretê cîranê Hebîbî Rabbil Alemîn bin. Ez ti emanetê Xwedê dikim. Min xatir xwest û derketim, lê ruh û dilê min bi saetan li wê malê bû. Min dikir nedikir xeyalê min ji wir nedihat. Selam, hezkirin û rehmeta Xwedê li we hemûyan be.